Dai tichirangarira kupera kwegore ra 2022 haleluya ndofunga nezuro ndaiverengera vatungamiri ripoti yandikanyora yemafambiro ebasa ramwari kubva pakutanga nesuwo tichipinzwa uye nemadambudziko atikasangana nawo uye nezvinetswa zviri pakati pedu kusvikira pazuva ranhasi asi tinongotenda bedzi pamberi pamwari kuti kuburikidza neminamato yenyu vana mai nana baba izvozvo zvinoita kuti chikoro chamwari chirambe chakasimba uye chichienderera mberi sokuona kwamaita kudai haleluya ndino shoko zve rinondifadza pamberi pamwari Isu takasvika mari mwezuro pano tikaona vakomana nevasikana vemayuthi vari pano, vana mai veruvadzano vari pano. Takaenda kunovaona kwese kwavakanga vari, tikaona kuti ndima yaKristu iri kusakurwa. Haleluya! Tikaona kuti basa raMwari harina kufa sezvinoreva vamwe, asi kuti shoko raMwari riri kuenda mberi. uyezve richaramba richienda mberi kusvikira mwari vatisvitsa patiri kuda haleluya ndanga ndiri kuseka nauvhasiya pano ndikati kuno kunonzi kwamuchiri kuenda zvichireva kuti tichiri kungoenda bedzi Udza mumwe ari pedyo newe kuti tiri kuenda hatisi kumira. Eh. Tiri kuenda. Hallelujah. Zvino handina kusumuka kuti ndiparidze nokuti chatanga pakati pedu ndo chatobaya nzara ichocho. Shoko irori rakataurwa kubva marimwe zuro nanezuro wese nanhasi riri kungotaurwa vanhu vachisimbiswa. Ini benzi ndira kuti nditongoona huwandu hwedu hwatinahwo hwevatungamiriri vari pano. Haleluya! Ndira kungoti vafundisi vari pakati pedu sumukai, vafundisi ngavasumuke. Kana ndati mufundisi ndinoreva naamai vevafundisi. Ah. Vaombererei maoko. Pakati pevafundisi ivavo vandasumudza Ndinoda kutenda zvakare pamberi paMwari nekuti tine vamwe vatsva vakatora mhiko dzehutungamiriri pamusangano wokutanga watikaita paGlendale. Vafundisi ndova nhamba yawedzerwa. Haleluya! Makamira saizvozvizvi tine vavhangeri vari pakati pedu ngavasimuke nanamai Haleluya. Pane zvinhu regai ndikotora mukana uno bedzi. Tinavo vakawanda vakaropafadzwa tiri pamutambo vakasanganisira vaparidzi, madhikonzi, vanyori kusvika kuvaimbi. Asi regai ndikotora mukana uno nguva duku duku ndikutenderei vanhu varakamira ipapa. Haleluya! Muverengi ndiverengere mavhesi mashoma ekuvatenda vakamira saizvozvi, ndoda kuti Mwari vaitire zvakanaka.
Ndichaverenga mazwi aBaba kubva mubhuku yekutanga yevaTesalonika chapter 5 pa 12 verse kunyevera kwakupedzisira nokuona. Tine mazwi ekunyeverana vana mai nana baba kututsira pane zvatakaudzwa nevatungamiriri vedu uye nhasi tichaonekana tichienda mukati medzimba uye zvakanaka kuti nditaure pano ndichiti Gore redu rapera takuenda kumakrisimasi tinozosangana zvakare gore rinouya kana mwari vachinge vatendera chishuwo mwoyo wangu pamberi pamwari kuti mwari vakufambisei zvakanaka mukati mehoridhi yamuri kuenda tigova negore dzva rakanaka rakavandudzwa neshoko ramwari pakati penyu asi zvose izvo zvinoitwa kuburikidza neutungamiriri hwandasimudza pano masikati ano kuti neniwo ndichanyengetera navo vasati vagara pasi kuti mwari avaitire zvakanaka mukati menzira yavachafamba varume nevarandakadzi ava vavhenekerwe nechiedza chekudenga haleluya verengai zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu kuti muzive avo vanobata pakati penyu vanokutungamirirai munashe vanokurayirai ndinokumbira zvikuru kwamuri vana mai vakagara kutende iri kumberi uku nana baba vakagara vese nevamwe vari kufamba vamwe vakagara mumumvuri kuti muzive kuti vandakusumudzirai zuva ranhasi ndo vatungamiriri venyu vakasarudzwa kuti vakutungamirirei pasimba remweya mutsvene wamwari haleluya mukati mevatungamiriri ivava tine vaprofita vari pakati pedu tine vafundisi nevavhangeri vanzwe shoko rekudenga haleluya muri kuvaona here vanda kusimudzirai vana mai Vatungamiriri venyu muri kuvaona here? Verengai.
Muvakudze zvikuru nerudo nokuda kwebasa ravo, ivai nerugare pakati penyu. Ndinokumbira zvikuru vana mai nana baba, kunyange mukati memakereke edu atinogara Ndinoda kuti mukudze hutungamiriri hwandasumudza nhasi pano muchiziva kuti naivo vakasarudzwa neshoko raMwari kuti vakutungamirirei paevhangeri yekunamata Mwari. Haleluya! Tine vamwe vanoparidza shoko raMwari nenharo, tine vamwe vanoparidza shoko raMwari negodo, vamwe nekukakavara kukuru, asi ava vandasumudza zuva ranhasi vakasarudzwa nesimba remuya mutsvene wamwari nekudaro nemiwo vakudzei kudai vachisvika mukati menharaunda dzamunogara vachisimbisa shoko ramwari nekupa murayiro vakudzei nekuda kwebasa ramukavapa aleluya verengai
tinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu kuti murayire vasingateereri murayiro Musimbise vanopera mwoyo, mutsigire vasine simba, muve nemwoyo murefu kuna vose. Ndinokumbirawo zvikuru vatungamiriri vakasimudza zuva ranhasi kuti kana muchinge muchiona mhuri dzenyu dzakasangana naikokuku dzine madambudziko akawanda ari mukati mana amai tine madambudziko akawanda ari kumayuthi zvakanaka kuti muve vadzidzisi veshoko ramwari muchirayira vanopera mwoyo muchisimbisa shoko ramwari pakati pavo muchitsigira vasina simba pakunamata mwari haleluya hakuna kwaunoona kereke ine yakangoti chechetere zvose zvinenge zvichinetsa mukati mekereke nemiwo sevatungamiriri vatsigirei neminamato muchivafambira mukati medzimba muchiona vanorwara muve nerudo pakati pavo kuti shoko ramwari rigone kukudzwa haleluya vaomberere maoko vachigara pasi vaomberere maoko vachigara pasi anonzwa shoko ramwari masikati anoiti hemeni anoterera kutendekuiti haleluya verengai Chenjerai kuti mumwe arege kutsiva mumwe zvakaipa nezvakaipa. Shoko redu harititendere kuti titsive zvakaipa nezvakaipa. Sezvamakadanwa neshoko raMwari kuti munamate pamberi paMwari, tinosangana nemiyedzo yakawanda yakasiyana-siyana mukunamata Mwari uku. Asi mushoko raMwari rinoti, imi makafanirwa kuti munamate Mwari musingatsive